Miarahaba antsika rehetra. Widy Masindraoka no mitondra ny tuto anareo rehetra androany a. Ho anahy personnellement zany a, ty zany zao ny tuto voalohany ho ataoko. Somary efa taonataona maromaro ihany zany tokony hanao anazy fa zao angamba vao azo lazaina hoe misimisy fotoana kely dia afaka Fampitafo amintsika rehetra eto dia mizara ze mba kely ananana ya. Euh Idi Masindraoka efa efa misimisy taona ihany zay nanaovako resaka trois D a, Cinema quatre D no tena logiciel nanombohako tamzany tam mbola alina kely, efa nazanajano teo alohan'ny cinema quatre D zany a ary anisan'ny thème horesahantsika androany zany a de ny resaka sary bon efa resaka sary ndray nefa tout le monde ngamba efa nanao sary tam mbola kely fa Ny be dia be no tsy nanohy intsony, fa ho anah aloha izany dia nanohy ary hatramin'izao mbola manaonao sary foana fa arakaraka ny fotoana ananany manko io. Na izany na tsy izany, ny sary izany important ary io anisan'ny zavatra asiako resaka foana, important io sary io raha te handalina ianao izany, raha te hahay surtout ny resaka caractère dia tsara manana notion ana sary. Notion ho'a tsy maninona fa raha tonga amina niveau ana sary mahafinaritra kely ohatrohatr'izao tena ie, tena arahabaina tsara mihitsy iny. Euh na zana tsy zany le sary zany ilaina a, na resaka ho ana resaka texture na resaka proportion zany a, na resaka lumière koa ilaina be ny resaka sary, bref euh ye averiko any aho i Dimba sy Ndraoka trois D artiste de taty rindrina kely zany zay an euh no lasa nandalina nivadika nankany anatin'ny vfx zany hoe vfx miaraka amin'ny Houdini moa zany bien sur efa taona vitsivitsy kely maromaro any koa zany nianarana anazy sy nandalina anazy fa en tout cas logiciel mahafinaritra izy. Mila faharetana izy fa ie logiciel mafinaritra be io de mirary antsika rehetra mba mba samy mirona makany daoly ndray aloha ze ze mazoto moa zany e ze mazoto ze manana patience ie na zana tsy zany an tao ambadika taorinan'ny taorina kelin'ny fianarana vfx an de zay sy namana sy sy zandry kely sy otrany zany an nanangana studio-ny zany zay an studio ze antsoina hoe water sky studio ty ty water sky studio ty Bref, ie, io misy mini mini trailer kely, bon teaser moa zany, teaser an'ilay jeux ataony amin'izao fa bon tsy tsy mbola navoaka ilay izy an, ary tsy mbola mivoaka fa mbola en production io, na zana tsy zany inona koa ny azo lazaina, ie, manao ny resaka réalité virtuelle zay an, efa misy efa misy contrat hein hein vitsivitsy maromaro fa mbola tsy teneniko. Mbola tsy avoaka moa zany fa tsy tsy teneniko, bref. De sinon an, ny resaka trois D an, ny resaka jeux vidéo an, ny animation an, io zany isan'ny partenaires reo an, de ty io atready ty projet vaovao ty fa mbola tsy resahana antsika, humm, na zany na tsy zany, inona koa ny azo resahana? Aha aha io le teaser io an, reny blablabla, reny zalahy tany ivelany an, de jerena kely eto aloha sao de misy zavatra mila atoronareo, ie ankoatran'ny resaka création de jeux vidéo sy animation zany an, manao resaka vfx sy motion graphic ihany koa zahay an, fa ny olana tsy hitako le vidéo. Fa mino aho f'efa hitanareo daholo le video ka, le video misy misy voaloboka miraraka sy ohatrohatr'izany iny euh fa de tena tsy hitako a! Mankaiza? Bon, tany amin'ny youtube ho voahita le izy. Bref, mino aho f'efa hitanareo ty e! Ah, izay ny mini mini demo kely efa nataonay. Ireo projets en interne zany fa tsy hoe tsy hoe demo en un client fa mba manala azy dia raha mety hoe demo kely round vue dia atambatambatra e. Bref, efa hitanareo e, efa hitanareo hiresaka 3D tsika, hiresaka proportion tsika. Na zany na zany ho any androany zany zao a, tsy hoe ho any androany fa ho an'ity tuto voalohany ity fa izy ity ny tena marina tsy hoe Tsy hoe tuto androany fotsiny fa zavatra be dia be hifanesy izany izy ity. Dia ny tena zavatra mampiavaka anazy izany an, dia tsy zavatra efa vita no atoroko anareo fa zavatra vao atomboka mihitsiny. Izany hoe miaraka mijery eto izany isika hoe inona daholo ny étape nataoko ahatongavana amin'ilay amin'ilay tanjona. Ingahy sao tadiaviko aloha ilay sary fa misy sary tiako be izay tany dia iny no ataontsika projet amin'ity série voalohany ity. Ito ny ho resahantsika androany. Ito projet ito zany tsy hoe exactement zany no averintsika fa ezahantsika ataontsika am'zay style mahafinaritra antsika le izy fa io zany le personnage aloha na zana tsy zana e, io le personnage atao référence, efa misimisy video vitsivitsy

Hum hitantsika eny an-dalana eo ahoana ny hanaovana azy. Fa na zany na tsy zany an, be dia be ny logiciel ho ianarantsika eto an, hitantsika eny an-dalana eo daholo zany. De à chaque étape zany de atoroko anareo hoe ty ny anaovana an'ry, ry ny anaovana an'ry an. Bien sur ny volo an anisan'ny hitako hoe tena tian'ny olona be am'zao ny le volo tena hoe vraiment vraiment volo atao amin'ny X-gene ohatrohatr'izany. Fa tsy ity izany manamora zavatra izany ity raha ataontsika bongobonga kely ohatrohatr'izao izy manamora zavatra fa bon ataontsika beaucoup plus compliqué ny antsika de vidintsika hatramin'ny farany le izy an za mino fa zavatra ohatrohatr'izao no avoakantsika amin'ny farany hum na zany na tsy zany an ho anahy za personnellement zany zao an za tsy de tena tia manao an'le hoe trois D gasy hainareo angamba ny dikan'le hoe trois D gasy. Fa raha mijery nareo jereo tsara ny page-ko fa tsy raha mijedy ohatrany hoe bon ohatrany tsy bandy gasy nanao an'izao a na na même question na lumière sy ohatrohatry zany fa le eo amle définition le hoe gasy manko iny mbola mila jerena tsara hoe inona le atao hoe gasy manao an'zany fa de bon ho anah zany aloha miezaka zany tsika miezaka manatsara foana tsika ny zavatra vita malagasy mba tsy ho aratsin'ny olona lesy hoe zao no atao hoe vita gasy non ity zavatra ataontsika vaovao ty a ity no atao hoe vita gasy man miezaka zany ny tsirairay mba manome fenitra hoe manome manome limite-ny hoe manomboka eto ny atao zavatra vita gasy mety hoe afangaro ny olona manko le izy rehefa hoe hoe ny zavatra vita vita amin'ny akamoana atao hoe vita gasy non tsy any mihitsy le izy ka fa izy koa tsy ifanomezan-tsiny koa zany fa na eto a madar zany a tsy de tsy de betsaka ny école sy institut zay ahafahanareo ma- mandalina fahaizana izay ahatongavana amin'izao zavatra izao fa matetika autodidacte daholo ny olona izany no tonga amin'izao tonga amin'izao niveau izao dia ilay autodidacte koa na izany na tsy izany mila fifehezan-tena fa tsy hoe tsy hoe ataotao amin'izao fotsiny hoe autodidacte aho androany dia rahampitso aho mandeha karaoke bref ie izay ilay izy fa mila fifehezan-tena mila exercice be dia be io tsy hoe vitavita indray andro fotsiny fa tena hoe tena mila manao exercice ohatra ny hoe ity izany zao a tsy haiko hoe fahafirin'ny trois D personnage nataoko ity fa na mijery aza aho tsy ohatra hoe somary taloha kely taty a he he. Ah kratos eh eh rohy eh hainareo iny bref jereo zao na kratos ary teny tonga de ah sec tsy haiko na natao tamin'ny inona angamba zao ty androny le rehetra zay mais bon tonga de sec be tegaka le izy fa na zany na zany efa mahafinaritra kely zao tamin'izany andro zany vita tamin'izany zao efa waouh efa fierté ntsika tamin'izany a bref na zany na tsy zany a ny conseil ko zany ho antsika tsirairay zany a de mandalina foana zalahy mandalina foana ary tena anisan'ny important indrindra ihany koa dia mijereva ny ataon'ny olona, aza aza mizatra ao anatin'ilay tontolo misy anao foana zany hoe hoe ao foana ianao soratr'izay fa mba jereo ny zavatra ataon'ny olona a, ty zao ohatra misy page anakiray ary station ty a tena ahitana olona farak'izay tena manatalenta be dia be mihitsy ato dia mizara mijery an'ireo matetitetika na même isan'andro ary anao mijerijery kely ato a dia lasa zatra ilay maso lasa zatra mahita zavatra tsara ilay maso dia rehefa manao zavatra ratsy ianao dia ianao tenanao dia efa fantatra hoe hum misy zavatra tsy normal ity ataoko ity fa raha vao ianao tenanao zany tsy mahafantatra ny erreur ataonao a dia very tsika. Fa tena zay, jerevo ny ataon'ny olona de mizara mizara mahita zavatra tsara otrotr'zao de refa zatra an'iny maso an de nahaino an ary de efa mahavita mitsara ny tenany hoe hum ratsy ty eto ty an, ty mila ananina kely an. Zay aloha ny clé voalohany. Faharoa makaraka an'izay zany androany tsika hiresaka manokana ny momba ny ny resaka proportion, bon tsy ataoko lavabe le izy. Na zany na zany an, ny anah aty tsisy hoe zavatra nomanina akory fa tonga de zavatra dans le tas te tonga de rata comme ça de ze alehanay ny alehany an, mety manao erreur sotro ohatrizay fa bon hitanareo miandalana eo hoe tsy nety le zavatra nataony sotro ohatr'izany de averiko ihany an, averiko ihany koa fa za tsy hoe tsy hoe Andriamanitra akaiky daholo ny zavatra rehetra fa miezaka manao ze maximum vitan'ny tena fotsiny na zany na zany e. Ie. Bon, ny étape voalohany nanaovantsika anazy zany an de eo amin'ny référence, be dia be zao ny namana ohatra ohatra hoe manao sculpture jeu tonga de tonga de atobokiny directement fa ho anah ndray zany eo amin'ny anatin'le hoe fanampiana zany de totoloko anareo ohatrohatry ny ahoana zany ny tokony étape atao zany fa bon io manko amin'ny samy safidin'ny tsirairay io, um étape voalohany zany zao an antsika zany zao manana an'ito référence kely ito an zay marihiko ihany fa asa tanana Javier Benver zany fa bon jereo sur station fa mafinaritra be zavatra nataony lery eh bref voalohany indrindra zany zao ny rehefa ohatra hoe hanao hanao sary ohatrohatry zao nareo de mila manana référence aloha ma manana référence mba mba azo lazaina hoe mba mba correct référence correct fa tsindraindray manko izy reo a misy sary misopirana bon andraso nge zao ohatra hoe omeko ohatra anakirainyty zany zao ohatra hoe sary misopirana zao ty a. somary manerina kely ilay kalan'izao référence zao fa ny tsara zany a mahazo sary foana nareo a face a de profil a de bien sur a face de profil ie de sinon a trois quart ohatran'ilay teo ohatrohatry zao le le trois quart tiako tenenina zany zany hoe somary tonga ilany mirirana kely zany izy bref aha voalohany indrindra zao raha ohatra manana sary face ohatry zao tsika tonga de azo lazaina hoe tena milamina be satria. Mila maka an'ilay maka an'ilay endrika zany tsika de iny ezahana ahitsy ahitsy zay ny ahitana reo hoe aiza ho aiza ny place ny anina aiza ho aiza ny proportion ny anina zay le zay le resaka proportion noteneniko teo raha am eran'ity zao tsika tena mety be satria ity olona ity tonga de nataony exact exact face be le sipa donc ça va de bon azo lazaina hoe à peu près zany izao an de sinon an. Après an'io koa andraso a. Ho dessiner-tsika daholo zany ny place-n'le le ligne rehetra, ligne atao on va dire hoe ligne primordiale anatin'le personnage zany zao voalohany indrindra andraso a ok.

Bon, tsy tsy milieu tsara ilay zavatra ataontsika fa ezahantsika atao milieu manuellement. Za ry zalahy tsy mahazatra an'ity resaka enregistrement ity a. Za zao teo nitatasiaka pendant dix minutes angamba an, de rehefa rehefa vita le tatasiaka zay vao hitako hoe kay tsy mi-enregistre kay le tsy mi-enregistre kay le video, bref. Averiko ndray zany zao le zavatra niteneniko ray manontolo teo, tsy hainareo lesy fa za zao niteny rery, bref, lasa aloha, yeah. Eo amin'ny resaka proportion. Ya, proportion amizay a, manomboka ny repère nareo zao dia tsy maintsy axe de symétrie aloha zany aloha. Voalohany indrindra dia après an'izay a iny dupliquer nareo zany verifier nareo ny limite an'ny firifana, limite an'ny firifana. Bon, dia après an'iny a, andramantsika tamin'ireto izy fa en fait a. Rehefa nanao an'ilay izy aho dia en fait mitovy amin'io ihany an, ny snap ilay izy satria exact exact ity an'azy ity ohatran'ny somary mbola mirirana kely fa bon presque exact zany an le le distance tamin'le tamin'le shoot le camera zany tena hoe tena presque natao le tena mahitsy be zany zao le le personnage dia du coup tsy dia tsy dia manasarotra antsika zany ny mi mi mi mi décortiquer an'azy. Bref. Hitan'ny zao an, ny repère voalohany mila hitanareo zany rehefa manao sary nareo ity espace entre ny endrika ity. Inona maha important an'io? Inona daholo zany zavatra voadidikako zany? Contrôle Alt Z. Bref, ny maha important anazy an de io grille ampiasaintsika zao io an, io no ataonareo référence an, rehefa avy eo bon andramantsika ary zao an, hitanareo ty espace entre ny entre ny ligne ny symétrie sy ty sisiny ty an, de io zany zao no dupliquer-ntsika zany zao io grille io de andramantsika ahodina. ahitanareo anazy hoe aiza ho aiza ny tokony place-ny le izy bref raha ampidin ampidimpidinintsika zany zao izy an verifier-nareo tsara fa zavatra carré io an le tam voalohany teo tena hoe nifanitsy sary le izy an mitovy zany zao ny espace-ny gauche sy ny droite an de refa nahoriratsika le izy de nahita sary mitovitovy zany zao tsika ato ho ato bon ajusteko tsara le izy anisan'ny theorie voalohany zany ho an'ny resaka proportion-na tarehy zany an de Dia ireto. Izay tena mahafinaritra be fa vita illustration tsara izy ato anatin'ity amin'ity personnage ity. Ok. Raha mijery izao tsika ato araka ilay nazavaiko teo ny espace entre ny reto anankiroa reto mitovitovy. Bon, mitovy. Ny espace entre ny euh, axe de symétrie bien sûr, symétrie veut dire hoe milieu-na zavatra mitovy bref. Ahay. Dia rehefa naoririantsika ilay izy izany an, dia nahazo forme carré izany tsika raha ny tena marina, lasa nahazo an'ity carré ity izany izao tsika. Ilay carré tiako tenena izany an, en fait izany nareo tsy, aza ilay, aza ilay personnage ao ambany no jerena fa ilay proportion, ilay place-n'ny élément rehetra amin'ny endriny. Izany hoe eto izany izao tsika an, nazavaintsika teo hoe ny limite-n'ny firifana izany izao ny repère-ntsika tamin'ny voalohany an, hoe avy eto amin'ny axe de symétrie-n'ny orona ilay izy mankaty amin'ny firefana aty an, lasa aloha fa vola izany, ie, dia rehefa naorerantsika ilay angle dia hitantsika amin'izay izay hoe waouh nahazo forme carré hafa indray tsika tato aha, dia anisan'ny anisan'ny théorie voalohany izany izao an ny amin'ny resaka proportion-na tarehy dia ity. Voalohany indrindra, ny espace entre ny volomaso sy ny fitomboan'ny inona moa zany? ny volo, volo ato ambony an, ity limite limitana volo ity zany dia en fait io espace io zany mitovy hatramin'ny eo amin'ny fidonan'ny ny foton'ny orona na eny amboa zany foton'ny vola de aty zany foton'ny orona eny hoe de nefa izy io efa hitantsika teo fa hoe mitovy amin'ny io espace io ihany koa zany ny espace amin'ny axe de symétrie maka amin'ity farany limitan'ny lohany ity tsy haiko na azonareo le tiako tenenina ie de faharoa manakarakin'izay a raha raha dupliquer-ntsika ihany io io grille io Dia raha ny tokony ho izy zany an, bon ataontsika hoe zay aby snap an'izany, à peu près zany, fa amin'ity amin'ity an'azy ity zany zao an, tsy tsy mitovy le izy fa en fait zany an, nataony eto eto bon tsy ampovoany ity fa on va dire hoe hoe deux tiers an'ny deux tiers an'ilay carreau farany ambany zany an ilay fitomboan'ny sôkany. Hum? Ya, donc zany an, théoriquement zany raha manao an'ity sary ity zany nareo an, dia fantatrareo hoe ny handriny sy ka hatreo amin'ny foton'ny orony izy nareo an, mitovy. Dia donc zany an, raha raha manohy an'ilay teny farany ambany zany, donc à peu près zany an, deux ino ity a deux tiers an'ny ity proportion ato ambony aty zany an, ito, ny espace entre ito an, dia amin'izay nareo rehefa manao ilay sary zany nareo dia mba tonga dia exact ilay proportion fa tsy hoe mihoatra na na latsaka na tsy haiko ny ohatr'izay. Zay ny antony teneniko hoe important be le resaka proportion amina meme resaka trois D na resaka sary ary tena important be io. Ie. De akoatran'io koa misy misy théorie anankiray hafa ihany koa ze de ze mety aminareo zany raisinareo am'zay fotoana zay de ny emplacement ny maso. Humm emplacement ny maso oh zut hetsika tsara le izy humm quelque part eo izy bref ny emplacement ny maso ahin izy io zany raha ny marina an ny espace entre ny maso sy ny foton'ny orona any hoe de tokony hitovy amin'ny debut an'ny soka Fa bien sur tena azy ity zao mbola mihoatra kely de donc jereo ze ze theorem ze theorie metimety aminareo a na le anakiray le carré teo zany a na izay na ity ataontsika ity fa na zany na zany tsara an sady mahafantatra anazy anakiroa de amizay mba renforcer zany le ny theorie anananareo zany mba renforcer le izy hoe bon verifieko le espace entre ny andrina sy ny volomaso a de verifieko ka hatreo amin'ny orona de ohatrohatrohatrizao ny résultat hitako a de Tiako zany zao ny théorème théorème faharoa hoe quelque part eo eo zany zao an ny emplacement an'le izy andramantsika ry zareo ohatra hoe duplicate dia azonao zany hoe debuen'le foton'ny volo mavo foton'ny volo bon alavitra be le izy bref zay zany an ny amin'iny théorie manaraka iny dia anisan'ny zavatra important ihany koa zany an ao anatin'izay resaka karokarohanareo zay an dia ny place, ny emplacement an'ny élément tsirairay amin'ny endrika. Bon, aleo averintsika ity fa dia ohatran'ny mitady hafinaritra. Aha. Euh, ny euh, ovaintsika hafa indray izy dia hita tsara. Manarakaraka izany zao an, dia eh, ny place place ny anay rehetra. Bon, etsy izao tsika mahita ny ito euh, point point amina maso ito izany an. Ny anisan'ny théorie manaraka ihany koa izany an, hoe raha ity point ana maso ity izany an no ahitsy ka midona an, ahitsy hetsika fahatafatahan'ny hoditra fotsiny izy, ka midona amin'ity début an'ity orona ity an, dia normalement izy io mitehina eto, fa bon ity an'azy ity manko zao zao mibiloka. Ie, azonareo ilay tiako tenenina. Sa andramantsika tonga dia eto amin'ity fentantanana ity moa? Humm jereo e, jereo izay mety e, dia na zanatr'i izany koa izany ny fahafantarako anao tsy hoe tena hoe tena Dieu dia haiko daholo ny andro rehetra fa à peu près izay ilay izy ahh. Izay izany mba au moins izany mba ataonareo base humm fa tsy haiko hoe fa firy manarakaraka an'izay humm ein ny. Ay miainga à partir an'ity point namaso ty any tsika hum raha ny tokony izany zao an manitsy an'ity tsipika ity tsika de midona eo ito ito debut ena vava ito fa arakaraka ny maha zay manko ny tenako hoe maha stylist de ilana azy zany de be de be zavatra somary mi exagerena kely anatin'le izy fa na zany na zany an mahafinaritra koa le petit petit bouche kely mba mignon mignon le izy bref ie zay zay ny anatin'izy bon averiko any an. Ity maso ity zany zao an, tsy tokony mihoatra an'ity zany zao ny placement ana vavy, tsy haiko mety hoe joker angamba mihoatra kely mankaty ny anazy ny vaviny fa bon tsy tsy antsika. Hum. Tsy tokony mihoatra ity zany fa hoe mifanitsy amin'ity teboky ny maso ity zany zao ny limite ito, limite ana vava ito, mifanitsy dia midona eto. Azonareo an? Hum. Dia inona koa ny ankoatra an'izay? Euh, tsy tadidiko koa ny ankoatra an'izay. Raha misy an'izay théorie anankiray izay koa any hoe ity début ana soka ity an, sy ny sy ny sofina manao triangle parfaite, ny ahy zao fantatro fa tsy triangle parfaite io fa n'importe quoi parfaite, bref, ie, dia inona koa, inona koa, Hum ye dia ny espace entre ny maso waouh important be iny ity espace entre ny maso ity zany a ny anazy ity manko ohatran'ny miakatra le masony fa ny espace entre ny maso ity zany a raha ny tena marina mitovy izy io a bon tsy mety zany ny fikako zany mitovy zany a ity ity espace ity sy ito ampovoany ito azonareo a Sao dia hoe mifanalavitra be ohatra ilay ilay maso dia lasa ohatran'ilay ilay razoky amin'ny ase de glace iny bref fa io zany an mitovy dia io ihany koa raha tsy diso an raha raha tohizana ihany ilay izy zany an bon ny an'azy ity manko tena tsy mety satria ka stylus dia tsy a- tsy afaka atao référence na zana tsy zany an ity espace ity ihany koa zany an entre an'ireto maso ireto zany an tokony hitovy amin'ny espace Mankato anatin'ity sa ny misofina ve? Bon, raha ny amin'ny sofina izao ny anazy ity tonga dia ao tsara mihitsy a! Tonga dia mitovy ka hatrany amin'ny sofina. En tout cas zany a, ny anisan'ny hoe zavatra à retenir zany ao anatin'izay rehetrarehetra noteneniko iray manontolo teo izay a, dia rehefa alohan'ny hanao personnage zany nareo a, dia verifieo tsara aloha ny proportion, etudier-na tsara zany ilay personnage alohan'ny sokilitena fa tsy hoe ito ilay sokilina razoky dia tonga dia taingainako sary ambony ambany fotsiny dia patati patata, Fa mila mizatra an'ity resaka proportion ity nareo de izy io tsy hoe mandrakizay fa amin'ny voalohany ihany nareo mila an'io resaka proportion io fa rehefa eo amin'izay nareo tsy mila manao dessin dessin ohatran'ireny nareo fa vao mijery fotsiny de hitanareo hoe ah ry tsy mifanitsy ah ry mifanitsy ah ry ohatrohatry ohatr'izay bref zay zany ny amin'ny théorie ny resaka sary théorie na resaka sary zay ho appliquer tsika anatin'ny anatin'ny resaka sculpte 3D zany izy io ah aoriginal kely eo Ie. Dia ataontsika hoe izay izany izao ny partie partie basique amin'ity voalohany ity a, dia ataontsika hoe video voalohany izany ity. Na zany na tsy zany izany ny projet izany dia hamita an'ito personnage ito hatramin'ny farany izany isika, jerentsika hoe tonga hatrany amin'ny rig ve isika fa na zany na tsy zany amin'ny début anaovantsika an'azy a, manomboka amin'ny iny resaka proportion iny izany ny lesona voalohany a, dia manaraka izay isika miditra ao anatin'ny logiciel izay antsoina hoe zbrush. Dia ao tsika zany no miezaka mamoaka an'izay zavatry ny narinay manontolo zay an, ny proportion an, ny resaka hianatra brush vaovao koa tsika, bon tsy hoe brush vaovao moa zany fa hianatra logiciel vaovao zany tsika, dia atoronareo daholo zay zavatra hita hoe important zany sy ilaina ao anatin'ny. fahavitana an izao personnage izao. Na zany na tsy zany an, ny ny logiciel ampiasaintsika dia betsabetsaka ihany fa na zany na tsy zany an, ze mora ihany zany sy ze malakilaky no atorontsika, tsika tsy hoe tsy hoe hifikitra anaty logiciel anakiray foana tsika mandrapahatonga ny sort tennis fa raha hita hoe misy logiciel anakiray hafa zany an mampalakilaky kokoa anle asa dia aleo aho mianatra kely anzay an, toy zay lany andro mi dribble anatinle logiciel anakiray voalohany daholo izy iray manontolo, raha vao zay zany zao an. De lazana dzany a izy ty a perso a de A à Z tena hoe formation en de A à Z zany izy ty a on va dire ka hatreo amin'ny lohany zany ny tena hoe tena asiantsika théorie be zany tena azavaina tsara zany ny eo amin'ny lohany fa ny amin'ny akanjo sy ny vata angamba iny a efa mandeha ho azy eny foana ny ambiny a ye de sao de betsaka anareo nanaraka an'ity tuto voalohany ity a de mino aho fa mihaona indray tsika any amin'ny tuto manaraka veloma daholo.